A Chrëschte fänkt u mam Vaterunser, Der du bist im Himmel. Et weess natierlech kee wou den Himmel soll sinn, respektiv mir wëssen, datt et keen Himmel gëtt, mee dat däerf mer jo natierlech kengem Mënsch soen. Wat géife mer da mat deene Milliarde Mënschen ufänken, déi domm an der Bier sinn,

Wann mer bedenken, dass elo schon 8.000 Joer hier, do hunn d'Leit, do hunn d'Leit d'Götter ugebiet, jo, de Wand, jo, jo, de Reen, de Schnéi, alles, haut bieden se dann een, déi eng Säit, déi eng Säit, déi bieden dann de Vater am Himmel un an déi aner bieden dann Den Aaron, dobei ass dat eent e Gott an dat anert ass e Prophet. Allebéid liewen se am Himmel. Dir wäert natierlech dann do diskutéieren, wien dann elo Recht huet a wien Onrecht huet, respektiv, well et musse jo Bridder sinn, he? Voilà, dee soll jo anscheinend um Iesel, nee, ëmgedréit, entschëllegt, ëmgedréit, Also Härgott, säi Fils ass jo um Iesel geridden. An den Alain, dee soll jo anscheinend den Iesel gebiicht. Et spillt jo wuel dobäi keng Roll, well ech mengen, wa mer d'Kräiz ubien an de Fils vun eise Härgott op deenem gekräizegt ginn ass, da musse mer natierlecherweis och den Iesel ubien op deem e geridden ass. Well dat eent ouni dat anert geet net. Dat ass genau dat selwecht an der Politik. Ech mengen, wa mer jo bedenken, oder an der Relioun oder an der Monarchie, dat ass jo nach méi schlëmmer, dat ass jo, also dat ass jo Kannerkaspel héich 3, wa mer jo bedenken, Wéi wëlle mer Problemer léisen? Oder wéi sollen déi Problemer léisen, déi et ouni déi iwwerhaapt net géif ginn? Et ass jo ëmmer dat selwecht, wann s de Leit héiers, Eis Partei, jo, wat déi alles fir eis gemaach huet. Wann ech da froen, jo wat huet se da fir iech gemaach, kënnt der mer emol elo e Beispill nennen? Ellinor, Da si se roueg, da si se ganz, ganz, ganz roueg. Firwat si se roueg? Majo ganz einfach, well se net beweise kënnen, datt hir Partei eppes fir si gemaach huet, ausser se veraarscht, esou wéi den Haff d'Leit veraarscht, veraarscht d'Parteien Hir Wieler an d'Gewerkschaften hir Memberen. Dat ass dach ëmmer dat selwecht. Awer et kritt keen et mat. Nee, nee, nee, ech no bei sech de Verréckten. Jo, logescherweis muss jo all Zirkus huet jo säi Clown. Also ech sinn héchst zefridden, datt ech de Clown däerf spillen, fir datt déi aner net matkréien, wat déi grouss Philosophe schonn säit honnertdausend Joer gesot hunn, datt ee verréckt muss sinn, fir iwwerhaapt e Verréckten ze verstoen. An elo? An elo? Wien ass dann elo geckeg, he? Dat ass jo nun e ganz einfacht Beispill, he? Dat ass dat selwecht Beispill mat der Medezin. Elo huet dann do esou iergendwou e Japaner de Friddensnobelpräis kritt, well en d'Revolutioun an der Medezin erfonnt huet. Dobäi huet e soss näischt erfonnt, dat ech viru 25 Joer an Däitschland der Siemens AG verkafe wollt. An Didi, Didi, ech ka mech jo net selwer verkafen, well ech si onbezuelbar. Mee dorëms ass et gaang. D'Iddi war relativ ganz einfach, déi Bluttester an déi Preventiounskriibs-Idiotien, déi se mat Leit maachen, ass jo alles Kabes. Ech mengen, mir wëssen, Mëttlerweil, dass den Zocker d'Haaptproblem vun alle Krankheeten ass. Dat heescht, wann een d'Problem vum Zocker léist, dass d'Leit keen Zocker méi friessen oder erageheien, wéi déi wëllen, oder Alkohol saufen, wéi déi wëllen, an déi Verréckt nach bescht speisen, wéi se si eise Jonken, dee kritt jo emol net méi mat, dass se voll ass, dee ass alt a petent, dee kritt dat emol guer net méi mat. Bon, bleiwe mer bei mäin Thema. Also, wa mer et fäerdeg bréngen, de Leit bäizebréngen, Mat engem, mat engem Test. Ech meng, mer hu jo alleguer den Handy. Et wier haut jo kee Problem mat enger App, wou d'Leit da moies op, anstatt datt se kucken, wou d'Gespenster oder ëmmer jo an deem Dag, géife se, géif den hiren Handy en da soen, Pass op, Jong, du bass an der Iwwersaierung, wa s elo virufiers, dann hues de an dräi Woche Kriibs. Hehe, kéint mer natierlech d'Dokteren ofschafen, mee dat wëlle mer jo net. Verstees sech, Wa mer jo géifen bleiwen, gesond halen, kéinte mir d'Spidoler, d'Dokteren, d'Pharmaindustrie, alleguerten dat ofschafen. Dann hätte mer vun haut op mar Milliarde vu Leit ouni Aarbecht. Et géif d'ganz Wirtschaft zesummebriechen. Also gëtt et jo nëmmen eng Méiglechkeet. An déi ass genau esou einfach wéi déi aner. Dat heescht, anstatt datt mer d'Leit krank maachen, fir se gesond ze maachen, firwat huele mer net déi Milliarden a Milliarden a Milliarden, déi mer do ewechgeheien, An halen d'Leit gesond. A mat deene Suen, déi mer verdéngen, bezuele mer d'Leit, fir dass se gesond bleiwen. Also da verdénge mer am Enn méi Suen a kréie méi Steieren eran, wéi mer jeemools eng Kéier am Liewen erakritt hunn. Ass dat esou schwéier ze verstoen? Nö? Bon, dann da fuert esou viru, wéi der ugaange sidd. A wann d'Land an d'Bar agaangen ass, da mellt der iech nach eng Kéier bei mir. Da soen ech iech, wéi et geet.